Cutin Independent Kawlram kan ngah a si ti kha kan history a um. Cun tuni ah tuchan ah Chin in Spring Revolution kan lutnak mah in sabik a thi khal zan nih kan si ti tla kha kan history a si. Tu ahhin zani din CDF ding in Shandang Council ah telin tuchan ah revolution ah kan tel. Chinland Council fehpimi policy hi ṭha ka ti zettu nih tucaan ah cumi cu hi a si ti le pakhat tupi zei ka ruat ka ruatmi cu national building ti a si. Lungkim na sa cumi cu Chin nation building kan nation sinak kha kan bilh ding kan din ding ziangtin kan ding ding Tuni ah a tak i kan hmuhmi cu ziang a si? Tunaite ah Chinland Council in statement a suah i ka siar i ka lu kim lawlaw. February ni hi oh February ni ni ni i Chinland Council statement hi tok ah palinak ah khan Detan dara a soyami ah aa kau ye ma ti Chinpi

Cu lawng si loin hi tawk aa telmi pakhat ka duh em, ka duh zetmi cu a si ti le Anna Shinsan nih hmaan tamiah a pi nain Cho Ngen Ye wow ṭha lawlaw. Anna Shin san nih hmaan tamiah Kaw ralkap lawng kan ti lo timi kha to Min Aung Hlaing lawng kha kan focus lo timi kha that's very very important. Cumi rualrual in tunai ah kan i nending kun kun compare sela. February ni thum ni ah Chinang Council in February ni ni ni ah statement an suai. February ni thum ni ah Pu Ṭwe Htuk Pian Cengya Chet tiin tui Chin Brotherhood pawl thawn in statement chuahmi pakhat a um. Khakha kan share a si le thupi zarin point paruk an re ti khammi lakah pakhat hi ka hun phak ding. Si ana

Miphun in kan nei ciami ram kha upat ding, khami ram hmang in kan din ding timi. An statement, Tuchan Land Council statement February ni hnih ni statement sungah palinak ah Chin lu myo myadi data alai tawlagaung myo ne su alai tawlagaung mimi doi

Khammi bangin Chin nation building kan fehpi timi ziangtluk in a mawi. This is the real democratic. Democratic hmanh ah federal, federal system. Federal hmanh ah khoi tiang a rung khoi tawk tiang ting ka thinlung a um si le cun Confederation ting thinlung si lo maw ti ka thinlung a um si. Cun ah thil mawi zat si tu kan tat tlang mi hi ti kha ka thinlung ah a um. Cun ah nation, Chin nation building lungput le Chin in nation pakhat kan si timi in siatsuah duhtu le nation sihter lo tu duhtu hi an rak um. Kawl pawl cun nation pakhat i kan din ding hi an duh lo. Curuangah kan history ah tuni tiangah mani tili lam i ka relmi khan tun tu ah February ni kul kan nai thlang Chin National Day kan hmang la la ding. Asinain kan history ah Chin National Day siatsuah duhtu kan rak um. Kanmah Chinmi sungah khal kan um. Kawl pawl cun rel ding um lo. Kawl pawl cun tu hlan i sin Chin National Day an duh lo. Ziang an tuah tum? National timi an duh lo i ziah an ti? Chin Special Division Day or Chin State Day ti zong in a hmin kha in thleng tum ciam cang. Asinain CNF in NCA an rak sign tikah an main demand pakhat kan theimi cu Chin National Day February ni kul kha a ti ma piuh ding ti si. Ziang tlok thil mawi si kha kha. Ziang ah Chin National Day February ni kul ni kha nation building a sinak thupi lo lo kha kha kan history kan zo sal pe u. Cule nation Chin National Day duh lotu kan hi suikanmah Chin sung a hman ah hun rel lawlaw sehla thongkhat zakua sawmnga paruk kum ka theih sual lo sile khalai ah Chin Affairs Minister zo si Pu Za Hre Lian si anih kha zahau lal Thang Tin Lian fapa si tin kan theih. Ani in tui Chin National Day February ni kul kha a thleng du i Feb December ni li ah a rak thleng du. Ziang ruangah tu hlan ah Group mail kan rak hmang lai ah kan elo an elo ciam cu kan elo ciam cu. Chin National Day kan timi February ni kul cu National Day a si thei lo, pawmtlak a si lo an ti. Ka ruat chin cu ka rak thei thiam lo. Asinain a ol bik ah zan niat mi ka rak singel cel cu te. Zan niat kan history ah tu hlan ah mi uk san lai ah Falam pawl in rak uk lai ah Zaniat ram timi khi sal ram a si. Mi uk tangah an rak tuar tuk. Sia an pek, sia kan timi hi tax a si lo. Mirang cu tribute an ti. Tax in tax timi le tribute cu a dang. Tax hi cu tu ah ramdang um pawl chung kan thei thiam. Maw? Willingly pek si. Acozah nih willingly kan pek, kami kan pek asin, kan tax in ziang maw zah return kan ngah lai.

Tribute, Mirang tong in cun tribute, kan tong in cun siah, cun lukhawng um lai. Lukhawng cu sal tinak si. Sia, sia pekmi lungawi lo le kha a va ka, a fale pawl kha zate de, a fale pawl kha sal ah kan kai a ti si mei. An kai si ahcun a te sin fa tiang in an ruat nawn lo. Sal an, sal an si. Khami system kha a nai bik ah Falam peng chung ah zaniat pawl tluhnak a thlengmi a si. Falam in zan nikhatin ah rak ukmi a si. Cunak rel duhmi cu Chin National Day February ni kul ni ah saklam, thlanglam, nisuak, nitlak zate ra khawm in hlan lai i kan rak kuh awk dah kan duh lo an timi kha ziang si thil mawi zat si lo mu. Kami hlan ah Chinmi pawl ral khawm in ram ziangtin kan din tlang ding timi khuarel tlangnak mumal rak um lo. Asinain kami ni kha hiti kan din tlang ding, hlan lai kan dan kha kan hlon pei u. Ram ṭha ṭha kan din sal pei u. Khat le khat tluk tlangno kan nei ding. Equality kan nei ding. Respect uknak kan nei ding. Kami kha si an i tar ah kha kan nation building spirit sung i telmi a si. Kami kha tuni tu caan ah Kum ziazat a si cang. Kum sawmsarih kan reih zong Chinram din ding in tuni atu kum ah kan hmang ding. Asinain tuni ah Chinram tha tein kan din thai rih lo. Chin kan din thai lonak ding ah thu tampi kanmah karlak ah um rero. Cunah matu ka hun relmi pawl Chin Nation Building thupi zat.

Ana sin si san i si lo himi hi. Khami, khami kha tu ah, tu dirhmun ah kan hmang theimi hi a takrouri in Chinram thar a ding tikah khakha a takrouri kan kan theihnak dingah kan zuamtlang pei u, kan bawm pei u. Tuini tu caan ah zaan net pawl kan bawm tiin ruat hlah u, kan bawm aw. Chinrampi dinnak dingah Chin nation kan bil, nation kan bil, kan bil tlang a si tiin kha thinlung kan nei tlang pei u. Ti kha kan hun som duh, sau, a sau deuh